makadii hama dzangu ndinokutendai kuda kwokuti tiparidzirane vhangeri yamwari tiparidzirane shoko remuchinjikwa shoko reupenyu tinoda kuparidza pamusoro pechinhu chinonzi munhu akambopinda mushoko ramwari akabuda haabvire kuvandudzwa tinoda kungomhanyisana nenguva yedu kuti vhidhiyo yedu ite maminetsi mashoma munhu wese akwanise kuinzwa munhu wese akwanise kuiona Vhangeri yaMwari inongoparidzirwa vanonzwa nevanotenda kushoko raMwari chete. Saka vanotenda nokunzwa kushoko raMwari ndovanoziva kuti izvi ndezvaMwari. Asi takasununguka kubvunzwa mubvunzo nokuti vashumiri vazhinji havade kubvunzwa mubvunzo. Asi Vhangeri yaMwari inoti mushumiri kana achiparidza anofanira kubvunzwa mubvunzo uye nokuudzwa kuti waparidza nhema. Saka makasununguka kutikandira panhamba dzeWhatsApp 0736 0970 65 kudzokerera futi 0736 09 7065 dzinoita whatsapp kana kufona chaiko totaura shoko ramwari kuti mushumiri wanyepa pakati komushumiri paye panozonzi zvakati tichibvunzana mubvunzo tichitaura shoko ramwari saka tichatanga kuverengerwa shoko redu pana varoma roman 6 vhesi 3 to 9 handei nayo tinzwe shoko ramwari kuti rinoti chii yes Ko hamuzivi here kuti kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Hamuzivi here hama dzangu kuti isusu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Yes, handei. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Ehe, patakanzi nyu mumvura takabhabhatidzwa murufu rwake. Yes. Naizvozvo paka, patakabhabhatidzwa, yes, takavigwa, takavigwa, takavigwa naye, yes, pamwe chete naye murufu, takavigwa pamwe chete naye murufu. Isu takafa kuzvivi, hatina kufa panyama sezvakaita Jesu Kristu, but isu takafa muzvivi, hatichave vararami vezvivi, takafa muzvivi patakabhabhatidzwa naye, takabva tafa naye zvekare. Handina Kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa. Saiye Kristu Jesu akamutswa kuvakafa, eh. Nokubwinya kwaBaba. No, nokubwinya kwaBaba, eh. Saizvozvo nesu. Eh. Tif, tifambe noupenyu. Tifambe neupenyu. Isusuwo tifambe sekufamba kwakaita Jesu Kristu. Jesu Kristu akatifira isu zvivi zvedu kuti ani naani anotenda kuna Jesu Kristu agone kuponeswa, agone kuwana nyasha, agone kuwanirwa nyasha. Asi Jesu Kristu vane imwe nyaya yavanotaura zuva ranhasi yandichapupura pano nemuromo wangu iri mushoko ravo yekuti ani naani anenge atenda kuna Jesu Kristu hazvibviri kuti adzokere kuzvivi, hazvibviri kuti adzokere shure, hazvibviri kuti abve pashoko remuchinjikwa achiita zvimwe zvivi achivimba kuti Jesu Kristu Vachazomufira futi zvekare. Jesu akafa kamwe. Hakuchisina chimwe chibayiro kana chimwe chinhu chichaitwa panyika ino chinogona kuti munhu aponeswe kana kuti munhu atendeuke. Ichiri kuenda mberi here munhu waMwari? Kana isisaende mberi munogona kuchinja. Handei? Nokuti kana takava pamwe naye. Kana takafa pamwe chete naye. Pakufanana naye parufu rwake. Takafanana naye parufu rwake mwanakomana waMwari. Tichadarowo pakumuka kwake. Tichadarowo pakumuka kwake Jesu Kristu handei pana vaGaratia nesu kana takafa parufu takafa murufu rwezvivi tichafanana naiye pakumuka kwake paupenyu isu tava penyu kumabasa emweya kumabasa aJesu Kristu kumabasa ekururama kumabasa emuchinjikwa takafa kuzvivi saka hazvibviri kuti munhu akambotenda kuivhangeri yemuchinjikwa edzokera zvakare kumashure edzokera zvakare mukusanzwa ivhangeri yamwari handenai maiwana here vagaratia zvino kana isu pakutsvaga kwedu vagaratia 2 ve 17 zvino kana isu pakutsvaga kwedu e eh. kururamiswa muna kristu pakutsvaga kwedu kururama muna kristu jesu e eh. Tikawanikwa tiri vatadzi. Takawanikwa tiri vatadzi. Eh. Woti wotimene. Isu pachedu takawanikwa tiri vatadzi isu vemene. Eh. eh. Ko Kristu wava mushumiri wezvivi. Ko zvatiri vashumiri vashe, zvatiri vatendi vake, ko Kristu ava mushumiri wezvivi here? Kana isu tadzokera kuzvivi, kana isu tadzokera mune zvakaipa, Kristu akuparidzei? Kristu akuparidza zvivi. Zvakaitika izvozvo, handei na. Nokuti kana ndikavazve izvo. Kana ndakavaka izvo, ehe. Zvandamboputsa ndakavakazve, zvandamboputsa ndavaka musha ndauputsa papa dongo, hapachagarwa padongo, hapadzokerwe. Yes. Ndinozviita mudariki. Ndinozviita mudariki, saka kana ndakavaka ndakaputsa, ndakadzokera futi pane zvandaputsa ndaakuzvivaka, ndaamudariki wedzira yaJesu Kristu. Handei? Nokuti nomurayiro ini ndakafa. Isu takafa kumurayiro. Handei nayo, chinjai vhesi, handei pane Hebrews 4, Hebrews 6, sorry, Hebrews 6 vhesi 4 to vhesi 6, Hebrews 6. Saka isusu takavaka chatakavaka chokutenda ichi cheshivhangeri yemuchinjikwa, takatenda kuna Jesu Kristu, takadzokera shure, taakuvakazve mabasa edu ezvivi. Saka tinzwe kuti Hebrews 6 pavhesi ya 4 inoti chii? No, Hebrews 6 Ehe. vhesi ya 4. Ehe. Nokuti kana vari ivo Kana vari ivo vatendi vaJesu Kristu, yes, vakambovhenekerwa, vakamboona chiedza chokutenda kwokunaka kwomwanakomana, yes, vakaravira chipo chokudenga, vakarayira ivhangeri yemuchinjikwa, vakarayira mashoko emwanakomana, vakarayira ivhangeri yeupenyu, vakarayira zvokwadi yaKristu, yes, Vakagoverwa Mweya Mutsvene. vakagoverwa mweya mutsvene chipirwa mwenje wokuona nzira yekuenda kuna tenzi takapirwa mweya mutsvene kana vari ivo zvavo vakatenda kuivhangeri vakagoverwa mweya mutsvene vakanzwa ivhangeri yemuchinjikwa e Vakaravira shoko raMwari ah vakaraira shoko reupenyu vakaraivira shoko ramwari e nemasimba enyika. nemasimba enyika ichazouya yeupenyu husingaperi yes Kana akazotsauka. Kana akawana mukana hake wokutsauka awana chigirlfriend chake murume uyu awana chiboyfriend chake mukadzi uyu awana mari iri pachena waba uyo munhu uyo shoko raMwari rinoti chii eh hazvibviri kuvavandudza hazvibviri kuti avandudzwe hazvibviri kuti agamuchire shoko reupenyu hazvibviri kuti awane vhangeri yekupona yes kuti vatendeuke nokuti vanozvirovera. Yes, kuti vatendeuke nekuti vanorovera Jesu Kristu pamuchinjikwa. Saka hazvichabviri kuti vatendeuke vanhu ivavo. Yes. Mwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Vanenge vakudzokerera kurovera mwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Saka ndozviri kunzi hazvibviri munhu akambogamuchira evhangeri yaJesu Kristu. Hazvibviri kuti adzokere shure. Handi pana vaHebrews chapter 10 verse 26 ndangomachinjanisa 10 pa 26 saka hazvibviri kuti munhu yaite sei avandudzwe zve kana ambogamuchira shoko reupenyu ambogamuchira vhangeri yemuchinjikwa saka akarasika pavhangeri yamwari hazvichabvira kuti avandudzwe saka ndiwe hama yangu wakatenda kuivhangeri wakabhabhatidzwa muzita rajesu wakati wagamuchira mweya mutsvene kana wakagamuchira mweya mutsvene hazvichabviri kuti udzokere shure hazvichabviri kuti uchimira pamberi pevanhu zuva rega rega uchiti haleluya ini ndinobvuma noupombwe haleluya ini ndinobvuma nokuba vhangeri yamwari haina kudaro munhu akatendeuka akufamba muchecheteri mushoko ramwari ane chiedza mweya mutsvene ndiye anomupa direction mweya mutsvene ndiye anorarama ndiye anomupa zvokwadi ndiye anomupa mwenje ndiye anomupa nzira ndiye anomupa zvokwadi saka kana wagamuchira mweya mutsvene hazvichaita kuti udzokere shure handei nayo hebrews chapter 10 verse 26 kusvika pa 29 handei nokuti kana tichitadza nebhoni kana tichitadza nebhoni kutadza nokuziva tichiziva hedu kuti ishe haade zvivi isu takatadza yes kana tambogamuchira zivo yezvokwadi kana tambogamuchira zivo yezvokwadi yes Hakuchine chibayiro pamusoro pezvivi. Hakuchina chibayiro chichabayirwa pamusoro pezvivi. Chibayiro ndiJesu. Ndiye akatumwa gwayana rakatumwa kuzobayirwa zvivi zvenyika kuti ani nani uchatenda muna Jesu Kristu acheneswe. Zvino Jesu wedu akafa kamwe akamuka kamwe. Isu takafa naye pakufa pazvivi takamuka naye pachiedza. Saka tichirarama upenyu hwokutenda muna Jesu Kristu topirwa chipirwa mweya mutsvene. Saka hazvibviri kuti tidzokere futizve kumabasa ezvivi. ndozvarambwa nahebrews chapter 10 vhesi 26 handina asi kungomirira tichitya tinofanira kungomirira tichitya kutongwa tichimira paevhangeri yakristu tichimira paevhangeri yemuchinjikwa tisingatsvage zvinhu zvakawanda tisingatsvage dzimwe nyaya tichitsvaga kuda kwamwari tichitsvaga kuda kwakristu chete hande nokusatya nokuputsa moto. Nokuti kuchauya kutsamwa kwaMwari, kupfuta kwemoto wokuparadza. Saka ani nani uchadzokera shure wambotenda? Chenjerera kutambisa nguva yako uchizoenda kusevhisi day, uchimira pamberi pevanhu, uchifunga kuti vanhu pamwe vana vachati, Baba, mune zvivi, hamuchavamunzira Jesu Kristu, muchinyepera vanhu, muchitaura zvamunofunga zvisinei naKristu. Kristu anoti vake vakatenda kuevhangeri yemuchinjikwa havabviri kuti vadzokere shure, vakadzokera shure havabviri kufa. uenda zvekare pashoko ramwari nokuti jesu akafa kamwe akamuka kamwe hakuchisina mhuka kana chimwe chinhu kana mari kana chii chamuchabvisa kuti mugone kuvandudzwa saka munhu anotendeuka etenda kuevhangeri kamwe chete jesu akafa akamuka kamwe hakuna imwe vhangeri ichazouya futi ndiye kutenda kuna jesu kristu tichirarama tichimirira tichitya chete handei nani kana ichiri kuenda munhu wakaramba murayiro wamozisi Ah, matodarikira nayo yaa imwe nyaya inotimutsira dzimwe nyaya mumwe mubvunzo isiri iye atiinayo zuva ranhasi handei pana petro peter wechipiri pa 2 vhesi 2 peter pa 2 vhesi mobva maenda pa 18 2 peter pa 2 18 vhesi 22 yakanaka vhesi iyoyo inotaura zvinhu zvinobatika zvinonzwisika saka vava rino chinangwa ndechekuti ini newe hama yangu tizive kuti zvivi kana mabasa akaipa kana dzimwe nzira dzekusatenda Hazvibviri kuti tidziite kana tatenda kuivhangeri yemuchinjikwa. Munhu anotenda kamwe chete, Jesu wedu akafa kamwe chete. Maiwana munhu waMwari? Handei iverengei munhu waMwari. 2 Peter. 2 Peter verse 18. Ehe. Nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji. Ehe. Okuzvi Vaitaura mashoko mazhinji ekuzvikudza, vachizviita anangana, vachizviita anani, vachizvikudza. Ehe. Vanonyengera pakuchiva kwenyama. Vanenge vachingokunyengerai hama dzangu pakuchiva kwenyama yavo. Vakaita upombwe yavo vouya vokuudzai pamberi pevanhu vozivisa vanhu nhasi sande pamusoro uye haleluya hama dzangu ndakaita upombwe saka ndinobvuma nechivi necheupombwe ini ndinobvuma nechivi chehasha ini ndinobvuma nechivi chemhanda ini ndinombokundikana ndichinwa doro haa kuna jesu kristu hakuna zvakadaro unyengeri chete une kwakazara muvanhu vamwari vanhu ivavo havasi vanhu vamwari vanyengeri vanhu vamwari vakaita sei handei nayo munhu wamwari avo vachangotiza vachibva kumavanhu kuna vago vanogara idzokererei munhu wamwari munyatsoverenga mushe mushe ivhangeri iri ipapo eh nokuti nokuti Nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji okuzvikudza asina maturo, vanonyengera pakuchiva kwenyama. Kuda kwenyama yavo, kuchiva kwenyama yavo ndiko kunoita kuti kuite sei? Unyengeri huye mukati mavari vachinyengera vanhu handei nani? Nokuteera. Nouteera hwavo. Eh. Avo vachangotiza vachibva kuna Vanobva kuna vanogara pakutsauka. Pakutsauka. Ndevekutsauka vanhu ava, vanogara pakutsauka, saka vanogara vachiparidza zvavanorarama. Havagoni kuparidza zvokwadi yeEvhangeri yaMwari. Saka vanoparidza zvokutsauka vachitaura nyaya dzisinei naJesu Kristu. WaJesu Kristu anotenda kamwe chete, wotendeuka kamwe chete, wobhabhatidzwa kamwe chete. Handina? Vachivapikira kusunungurwa. Eh. Nyamba. munhu wamwari hamusi kunyatsoverenga asa ichanyatsooneke here matangira pavhesi chii vhesi 18 vhesi 18 maiverenge vhesi 19 kuti nokuti regaitwe nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji okuzvi, ekuzvikudza asina, ma, asina maturo, vanonyengera, vanonyengera pakuchiva kwenyama noutera, vanonyengera nokuchiva kwenyama noutera avo vaka, vachangotiza vachibva kuma, kuna vanogara. ehe handei nayo kutangirai pa 19 vachivapikira vachivapikira kusunungurwa yesi nyamba ivo e nyamba ivo ivo pachavo yesi varanda ehe munhu wamwari muri kuverenga sei muri vavhesi chimi vhesi 19 oh handei nai tinzi varanda vokuora ehe handei nai nokuti vakundwa nokuti vakundwa naye kui mm. eh handei vakundwa naye munhu unoitya kunotya muranda wake. Yes, saka shoko redu munhu waMwari pamwe ane nzara pamwe chii hameno hameno zvii zvaakuitika pavari. Saka munhu ari kunzi anokundwa, itai muchiverenga muchipractisa kumberi kwake. Munhu ano, anokundwa anoitwa muranda nezvivi zvaita sei zvaari kurwa nazvo saka vakakundikana pazvivi ndopavanouya pamberi pedu vachipupura kuti isu tinoita zvivi isu tinoita zvinoti isu tinoita zvinoti isu tinoita zvino zvino saka izvozvo ndozviri kunzi neshoko ramwari hazvibviri handei nayo yakanaka vhesi nokuti ivo kana nenzira yokuziva ishe ivo nenzira yokuziva ishe e muponesi jesu kristu panzira yekuziva muponesi jesu kristu ndoyatiri kuparidza zuva ranhasi ndoine mavhesi ese atiri kuisa apa yes Vambotiza havo. Vakatombotiza zvavo paivhangeri yaMwari. Eh. Zvinosvibisa. Vaienda kuno zvinosvibisa zvenyika ino. Eh. Kana vakabatwa nokukundwa. Vakakundwa nezvivi izvozvo zvinosvibisa. Yes. Kuguma kwazvo kwaipa kupfuva kupfuura kutanga kwazvo. Saka magumo evanhu ivavo vanoti vakauya kushoko raMwari vombotenda vobuda vachidzoka vachiita sevanopurakitiza mutambo webhora so zviri kunzi kuipa kwavo kuchapfuura mavambo avo vachava vaipi vokuipisisa chaivo handeina nokuti zvaiva nani kwavari zvakanga zviri nani kwavari vanhu ava Kana vasaiziva nzira. Kana vasaiziva nzira yaMwari. Vamwe vedu vasina kutenda kana kumbonzwa evhangeri yaMwari. Vatori pa advantage than imi makanzwa vhangeri yaMwari. Makaita yekutamba nayo makapota muchiiziva muchiuya muchiparidza sezvandiri kuita izvi. Muchibva pakuparidza moenda kuzvivi moita mabasa erima. Moita mabasa asingatenderani naJesu Kristu. Saka kuipa kwenyu kuchadarika pakutanga. But zviri kunzi vasina kubvira vanzwa evhangeri. Vatori nani. Pane makanzwa evhangeri muchiita zvakaipa makasakoshesa makaroverera Jesu Kristu pamuchinjikwa rwepiri. Handei nani. Pakuti vadzoke pamusoro pamusoro mutsvene. Zvakaoma kuti ivo vadzoke vagone kupinda munzira tsvene yaMwari. Handei nani. Wavakaipa. Eh. Wavakanga vambo.

yezvokwadi. Tsumo iyi ndeyezvokwadi inoreva ichiti, ehe. Ndizvo zvakaitwa. Ndizvo zvakaitwa pavhesi chipangama vhesi 22 hande zvinorebwa neshumo iyo ehe ehe netsumo yezvokwadi ndozvakaitwa kwavari ehe zvinoti chii Imbwa yakadzokera kumarutsi ayo. Nenguruve inenge yashambidzwa. yodzokera futi orit ivai mamira munhu wamwari iri bhaibheri racho rinovanetsa kuverenga riere nde rimwe rieriye saka foni yavo yadzima zvisinei hama dzangu tinotenda nechipo cheshoko tanga tiri pana peter 2 pa 2 vhesi kusvika patatangira pavhesi 2 peter pa 2 19 vhesi ndo yatatangira saka tangida kuti inosvika pa 19 zvinorebwa neshumo yezvokwadi yakadzokera yaka Hanzi zvinorehwa neshumo yezvokwadi zvinoti imbwa yakadzokera kumarutsi ayo nenguruve yakanga yashambidzwa kukuum yakashambidzwa nguruve ndobva yadzokera kup kumatope Uri kupanzwa hama dzangu? Saka hama yangu kana uchiita zvinhu zvokuti watenda kuivhangeri yaMwari, watenda kuivhangeri yemuchinjikwa, vhangeri yaMwari inoti kana wakadzokera shure, kana wakadzokera kumanyepo, uchinyengerwa nenyika ino, uchinyengerwa nezvinofadza zvenyika ino, uchifunga kuti zvatonaka zvisingaite, wakafanana nembwa inenge ichidzokera kunodya marutsi ayo. wakafanana nenguruve inenge yagezeswa yachena yodzokera youmburuka mumatope ayo saka zviri kunzi haubviri kuvandudzwa hausisina imwe ivhangeri kana ukabvisiswa mupiro namufundisi wako kana wakabvisiswa zvegumi kana wakabvisiswa zvipi kana wakaitiswa zvipi uri kungotamba hako kuna mwari hauchavepo saka vavarirai chose hama dzangu kuti kana magamuchira shoko remuchinjikwa magamuchira shoko reupenyu Mugare mushoko, mugare munyasha, mugare mukuda kwaMwari. Murege kutsauka muchirasika. Ishe unovandudza vanhu kamwe chete. Haana nguva yekuti varasika vanenge vachiita zvavanenge vachiita achidzoka vachidzoka vachiita sei. Hakuna vhesi rakadaro muBible. Kana ririmo hama dzangu, makasununguka kuti bata panhamba dzandakupai. Muchindiudza kuti munhu waMwari munoparidza muchinyepa. Vhangeri yaMwari haina kudaro. Vhangeri yaMwari haititendere kuti tichiita zvinhu zvokudzokera shure. Tinge tafanana nenguruve. tinenge tafanana nembwa yadzokera kumarudzi saka ngatirege kudaro vanhu vakatenda kushoko ramwari ngatipananei mashoko ekurudziro zuva rega rega tichivandudzwa neevhangeri yamwari tichivandudzwa neshoko reupenyu tichivandudzwa neevhangeri yemuchinjikwa saka ndinokutendai nekundipa nzeve hama dzangu neshoko redu nyange kuverenga kwedu kwangu chinetsa asi ndinoziva kuti vane nzeve dzekunzwa shoko ramwari vanorinzwa vanoritenda Mangwana kana takariita tichariita zvakanaka. Saka makasununguka kubvunza mubvunzo kana kutorwisa kukrasha shoko raMwari chairo muchiti shoko ndorenhema. Saka munogona kutiwanawo paFacebook tine mamwe ma, masemoni atakaparidza paFacebook anowanika. Munongoenda moti Owen Kashembe pafacebook munobva matongoiwana yakanzi owen mufundisi murevi kashembe munobva matoiwana pane masemoni mazhinji akaparidzwa ipapo munomanzwa vanenge vaine mubvunzo vachibvunza moenda payoutube munongoti owen kashembe kana kuti evangelist owen kashembe munobva matowana futi payoutube muchinzwa masemoni kana shoko ramwari richigona kuenderera mberi vanhu vamwari ngavakudzwe ngavaende mberi nyange nyika yakaoma zvinhu zvichinetsa zvichitambudza zvizhinji kuchinzi kune covid but covid haina kubata shoko ramwari covid yakabata vanhu vasina kutenda vhangeri vanotya kufa vakatenda kushoko ramwari havachekufa

totaura ipapo pawhatsapp tichibvunzana mubvunzo pamusoro peshoko ramwari chete makauya muchindibvunza zvekuchikoro handitombozviziva makauya muchindibvunza zvimwe zvose kana zvekudriver kana zvechii kana zvechii zvimwe zvepanyika pano handinei nazvo handizvizivi saka ndinoda hama dzinouya dzichitaura shoko ramwari kubvunza kana kuudza munhu waparidza nhema bhaibheri rinotitendera kuti munhu anzi aparidza nhema vakawanda vakanzi vakaparidza nhema vakatomiswa kuparidza saka makasununguka kupari uya muchibvunza shoko ramwari muchinzwa vhangeri kwarinobva kana kwarinoenda vhangeri yamwari hazvibviri kuti munhu anzwa shoko ramwari watenda watendeuka edzokera shure saka makasununguka kuti bata ipapo pose munzwe shoko remuchinjikwa munzwe vhangeri yeupenyu Ndinokutendai hama dzangu, ndinokutendai nenguva yamanzwa neose vachashandisa mabundles kunzwa iyi. Mwari akuitirei zvakanaka, akuropafadzei, zvitivandudze, zvirege kuva mishonga inotikanganisa kunzwa vhangeri yaMwari. Mwari akuitirei zvakanaka, ndinokutendai hama dzangu. Thank you namashoko iwayaya. Thank you very much, ndokutendai zvikuru.